Wɔ mmaa bebree kɔ awareɛ mu a na nsɛm bebree na ɛtaa si. Ebinom nsɛm no awerɛho yie paa na eh, maame nɛɛse a yɛfrɛ no Deborah asɛm deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɛyɛ adeɛ a awerɛho paa na wotie a anhwɛ a nisuo koraa bɛtaata wo. Na maame nɛɛse na ɛbɛtenaa ɛyɛ ɔyere pa afutuo so bɛkaa ne bakosɛm sɛ eh, ɔne ne kunu waree na Ama wɔwareeɛ no, na biribiara nni hɔ, na ne kunu no nni kaprɛ. Na nkakrankakra ara nnoɔma ba bɛyɛɛ yie maa barima no bɛnyaa sika ma ɔsisii adan, woo mma bebree ne adeadeɛ a. Na ɛrekɔ n'anim no ara, barima no kɔhuu ɔbaa foforɔ a ɔkɔwaree ɔbaa foforɔ a kyerɛ sɛ, ɔbaa no ɔyɛɛ ne ho adeɛ wieeɛ a, ankyɛ biara na akwanya baeɛ no a, ɔne no tuu kwan kɔɔ aburokyire. Na Maame Nurse kyerɛ sɛ ɛsiane saa anɔmɔnɔmɔ no nti no ɛmaa nnoɔma faa ne tirim yie pa ara a ɛnnɛ yi a yɛrekasa yi ɔda aduro so a ɔrenom aduro a n'adwene no sɛbio ɛnhyɛ da nyɛ adwuma koraa nti saa asɛm yi afa ne tirim na nsɛm a ɔkaeɛ no awerɛho pa ara. Nyankopɔn adom me ho a. Maame nurse, wo din de sɛn? Deborah, ɛdeɛn na ɛde wo baeɛ? Mpakyɛw, deɛ ɛde me baeɛ ara ne sɛ Me kunu ne eh, me kunu a wagyae me ne Kwame Boakye Adjei. Na wɔwɔ, seesei wɔwɔ Australia. Na berɛ a eh, me ne no wareeɛ, wareeɛ bɛyɛ fourteen years ni. Na yɛwareeɛ no mu no, nsɛnsɛm bebree wɔ no, biribiara wɔbɛ report ba. Me, meyɛ ɔbaa na menkɔ relationship biara mu da no nti no, na mehu no sɛ adeɛ bi a ɛkɔ so biara no, ɛwɔ sɛ ɔbaa deɛ wonya ho aboterɛ. Nti adeɛ bi a ɔbɛyɛ biara, menya ho aboterɛ ma no. Afei deɛ, deɛ bɛrima no yɛ no, ɛduru berɛ bi a ɛyɛ ahomete. Ɛyɛ ayi paa because otumi de mmaa ba bɛkyea me sɛ ɔbaa wei yɛ m'adamfo bi ebi a ne girlfriend nkɔ awieɛ no na kyerɛ sɛ ɔne nipa korɔ no retwe mpena. Mpena mu ɔden me sɛ wɔteetee me ankasa nti ɛbɛduru berɛ bi ma me ka kyerɛ no sɛ owura sɛ wo mpɛ me bio ma fa me kɔma m'abusuafoɔ na deɛ wɔkyira nso no sɛ ebia m'awofoɔ no bi ebia obi bɛte asɛm no bi wɔ baabi na wabusa no sɛ ebia Kwame na deɛ nti na woyɛ me ba yi sei ɛnneɛ ɔbɛdi w'atam di torɔ Wɔadi atam ama me maame, wɔdi me maame atam, wɔdi me papa atam, me maame nuanom bi kura bi so wɔ wɔn so ma wɔfrɛ na ɔdi wɔn atam. Enti ɛkɔduruu berɛ bi, afe deɛ ɛma asɛm no ayɛ kɛse, wɔde sista bi tumi baa fie, pamoo me sii abɔnten, dan a me ne no nyinaa asie. Efie no, yɛ berɛ a yɛwaree foforɔ no mu ara na ɔse, Ya, manya kakra ato me ho, nti yɛnkɔtɔ asase. Me nso meyɛ nɛɛse na yɛn nyinaa yɛka boom na yɛkɔtɔɔ asase no. Enti yɛkɔtɔɔ asase no, ɛnna yɛse yebesi dan asi so. Saa bere no na wɔyɛ adwuma wɔ Taquantinmi ne ne nyinaa na na ɛwɔ hɔ, na yɛyɛɛ, yesii saa fie no. Yesi wiei no wɔsan see, Yɛnsan ntɔ foforo. Na yɛyɛ a mese, Ah, na saa adeɛ no a yɛkɔtɔ no, wode wo din kwan na ɔto so? Na wɔse, Oh, yɛyɛ awarefoɔ a, eh, yɛayɛ wɛɛden, enti nnya adeɛ a wei, ɛyɛ problem biara. Enti ɛbaa no saa no, ɛnna yɛsan gyee saa asase no. Ná ɛduru baabi a ahoɔden no wɔ fam, enti metumi gye leave nyinaa na makɔ nsuo de akɔ dan no ho. Kakra a mɛnya biara, na mede afa nsuo ne nsuo kɔ dan ho, na yɛde yɛ ho adwuma. Enti afei ɛkɔduruu baabi a ɛmaa asɛm no ayɛ bebree. Kyerɛ sɛ, ɛmaa deɛ me ara mɛtumi a mete hɔ, mɛtumi akan bɛyɛ sɛ nnan a me ara me ho soɔ ne wɔn atwe mpena a ɛmu yɛ den pa ara. Ná wɔhan dan akɛseɛ ma wɔn. Mekaa wɔn fii, me mma koraa mpo, ɛduru baabi a wɔntua wɔn school fees. Enti meyii nkwadaa no de wɔn kɔɔ aban sukuu. Ne nyinaa, Kwame agyae sɛ wɔno deɛ ɛnfa ne ho, nea ɔbɛyɛ ara na ɔyɛ. Nti me wɔ hɔnom ara na menyaa ne nteɛ sɛ picture bi recirculate wɔ social media sɛ wasan yɛ ɔbaa foforɔ wedding 2019. Ɛno no mekɔ kaa ho asɛm no wɔka kyerɛɛ me sɛ sɛ me meyɛ a obepamo me asi abɔnten na mennya hwee. Nti mehwɛ din, mehwɛ me mma no nso a Sɛ me gya ne hɔ kɔ simple saa na ɛmmoa me ɔka sɛ wantu a me mɛtu kwan nti ɔyɛ nam se sɛ adwuma de wobɛtu kwan ɔno nso ɔyɛ adwuma wɔ New Mount Ghana limited na ɔwɔ Ghana ha no sɛ odwa ne adwuma de me bɛtu kwan de eh kwan deɛ mɛyɛ din mahwɛ sɛ ebia ɔde nkwadaa no ɛbɛkɔ bi anaa sɛ ɔde me bɛkɔ bi a afei wɔtuu kwan na me three months na metee sɛ waba aba bɛfa ɔbaa no ɔde ne rekɔ na wɔne ɔbaba no wɔyɛ ne pipɛs ne naba noma ɛne ne ma ne ma nketenkete mmienu ɔbaa no wɔwo yɛ abosome mmiɛnsa na ɔsan nyem biom nti wɔn nkwadaa no bɔ so pa wɔn susua Ɔde wɔn nyinaa kɔ. Ɛnam sɛ, ɔde wɔn kɔ. Ɛnam sɛ, ei, enti wogya me ne nkwadaa no agu ha? Enti m'ani bere, ɛnam sɛ, hwɛ, mede Kristosom bɛto nkyɛn, na wo kwan ma agye me ne wo de asi ani. Enti mekaa saa asɛm no ara, ɛnna wɔsee, Aane, ɛnneɛ ɔde nkwadaa no bɛkɔ. Afei deɛ, wɔyɛɛ papers ne biribiara wie a, ɔde me ma no, ɛkɔkɔduruu hɔnom no, ayakayakadeɛ deɛ mafa bi mu papa. Wɔ, wofrɛ no a, wɔbɛtumi adi wo atam saa ara, woyɛ useless human being, kyerɛ sɛ, ɛduru berɛ bi, menam, gye runabout, na mede referral akɔ Ɛna me kɔ back to adwuma mu, sɛ me gya kwan no mfimfini, saa day no na deɛ wɔde ayɛ me no, me kɔ, adeɛ bɛkye that day no, me kɔ have Kenya ase sɛ me kɔ akɔ sra no, me kɔ duru Kenya ase hɔ nom no, na ɛyɛ anwummerɛ, me ne me ba Ata no, yɛ kɔ duru Kenya ase hɔ nom anwummerɛ, afei deɛ me hwɛɛ ya, me, me, me wuraa dan mu hɔ no, na me kunu ne ɔbaa no ɛte hɔ nom, na me se ei, enti ɛha nso, wo ne ne saa wɔ ha, wɔ se aah, ɛneɛ ɛha yi ara na me, me ne no. Sɛ wo pɛ a, gyina ha na me ne no nna wɔ w'anim. Tse dɛn anadwo no na me papa efrɛ wo? Mefka kyerɛ, ɔnoara mpo na efrɛ me papa ka kyerɛ no sɛ wo ba Gyimefo Okrase no yarefoɔ no, ɔaba ha nom. Me hɔ a, deɛ nti a ɔma ɔka saa asɛm no, me na, me, me, wɔde, me, meda ɛyɛ aduro nso a wɔnim sɛ ka ɔyɛɛ saa ara maa me bɔɔ dam. Nti dɔkta bi na me susuu ho kyerɛɛ no, ɛna dɔkta no sɛ, ah, wo attitude nansa nyinaa kyerɛ sɛ w'adwene no ɛnhyɛ ɛho yɛ atekyema. Ntsi ber a baasa no nna dɔkta no maa me edur, matse edur so saa fitsi tuo ntsi nna nkyɛ bɛtse me ndɛ, nna merebɛn koraa mpo, me werɛ fir a manom bi, metse hɔ nyina me ho yɛ me basabasa efirisa me tsir mu tse me hyehye me because of aware a bɔn a mekɔɔ mu, na ebusuafo so taa n'ekyir, ntsi nansa yi ara na wɔdze divorce papers abrɛ me sɛ wɔgyae me, wɔnye me nni. me awareɛ bia biom na mese magye. Na ɔsan kyere mu sɛ, ɔse ah na nka bɛɛma wagyaa me a nka gyaa me ma menkɔe. Ɔse na nsei mu bɛɛma no asoma ne nua nom sɛ atuo bi a ɛwɔ fie hɔ mmra mmɛfa na mmeranteɛ no bɛfaa atuo nom nom mu bisaa sɛ ɔne amanfoɔ na ɛtete hɔ nom anaa ne adeɛ adeɛ a na ɔno ankasa ɔhwɛ scene no ɔhwɛ sɛdeɛ mmeranteɛ no ɛresiiɛ no a ɔse wɔn baa hɔ nom two times ɔhwɛ sɛdeɛ wɔn siiɛ no a ɛyɛ adeɛ sɛ Ɛyɛ ne kunu dada yi nuanom no, wɔmpɛ sɛ wɔdi no bɔne. Na. Afei deɛ, ne nua mo, mewɔ hɔ a, na ne nua mo aba fie hɔ. Wɔba fie hɔ a, wɔse wɔreba abɛgye adeɛ wɔ me hɔnom, na mese mate. Enti meyɛ na mese, Ɛdeɛn a? Wɔse, Me nua no tuo no, fa m'adeɛ ma. Moyɛ mmienu, ɛyɛ Patrick Gyimah, ɛ-ɛ-ɛ, Patrick ne ne nua Gyimah, ɛna wɔba bɛgyee tuo no. Enti wɔgyee tuo no, mede tuo no rema wɔn no, Mefiri dan mu a mepueeɛ no, na wɔwurawura dan mu hɔ nyinaa kɔhwɛ sɛ nnipa wɔ fie hɔnom a. Ɛnna mese, Ah, na nnipa a wɔreba abɛgye tuo deɛ, ne sɛ ne sɛn nti, nka mehu wɔn ho ntɛm de atuo no ma wɔn, ba ne mapue awie. Wɔkɔe a wɔkɔtee sɛ ebi, ebinom abɛhan fie no because ehu, ehu te me kye me nti, mede fie no bi ama han frɛ no aka akyerɛ sɛ mede ama han a nnipa te fie hɔnom. Wɔkɔhuu sɛ nnipa da dan mu, wɔn nso sɛ mentu wɔn, mese mentu wɔn because mesuro sɛ wɔbɛba abɛku me. Anaa ɔbɛma obi aba abɛku me. Enti mewuraa dan mu hɔ no, ɔwuraa dan mu hɔ, ɔhuu sɛ nnipa wɔ hɔnom. Ɔfrɛɛ ne nua no ka kyerɛɛ no sɛ, Nnipa wɔ dan mu hɔnom o, enti yɛ deɛ yɛrekɔ. Ɛnna ɔmenam sɛ, Ah, na nkɔmmɔ bɛn na wɔredi no saa no?